My name is Lee McQuaid. Fy enw i yw Lee McQuaid. Rwy'n Uwch-reolwr Gwella yn Academi Gwelliant Cymru. Hoffwn rannu peth gwybodaeth gyda chi am y SIPOC. Mae SIPOC yn acronym sy'n golygu Cyflenwr, Mewnbynau, Proses, Allbynau a'r Cwsmer. Gall diagram SIPOC eich helpu i ddeall sut y bydd pob eitem yn effeithio ar y broses. Gall ddiffinio cwmpas prosiect yn y gamau cynnar ar gyfer mapio'u prosesau manwl. Heddiw, hoffwn rannu gyda chi enghraifft eithaf gorsyml o wneud pizza, felly mae ei fynd drwy diagram y broses SIPOC ar gyfer gwneud pizza. Nawr, pan fyddwn yn dechrau gyda'r cyflenwyr, dyma'r person sy'n rhoi mewnbwn i'r broses. Felly gallai hyn fod, fel enghraifft, yn yn siop y groser gerllaw, y warws bwyd ble rydych chi'n cael y cynhyrchion gwirioneddol, neu ddanfoniadau rhyngwladol efallai. Os oes gyfyngiad cyflenwi penodol, yna gallai hynny ddod o ffynhonnell ryngwladol. Wrth i ni symud ymlaen at fewnbynnu, felly, beth sy'n mynd i mewn i'r broses mewn gwirionedd a sut mae'n cael ei drawsnewid. Felly, mae'n mewnfwn yn dechrau gyda'r toes. Felly, gwneud y toes, yna efallai ychwanegu'r saws, ychwanegu cynhwysion fel pepperoni, caws, pupur, winwns, ham. Neu berlysiau. Gallai mewnfannau hyn fynd ymlaen. Gallai cael 20 mewnfwn gwahanol, er enghraifft, gan ddibynnu ar yr hyn y mae'r cwsmer eisiau ei wneud i ddiwallu anghenion y cwsmer. Felly y broses, ac mae angen perchennog proses ar y broses. Felly, dyna'r person y mae ei angen i gymeradwyaeth i wneud y newidiadau sylfaenol i'r broses. Felly, wrth wneud pizza, mae gennym ni Domino O'Leary. Felly, beth yw'r camau allweddol yn y broses? Felly, mae angen cyfres o gamau, i droi'r mewnbannau anallbynnu wedi eu hamlinellu o dan bwyntiau bwled. Felly, pwynt rif un, byddwn yn paratoi'r toes. Pwynt rhif 2, byddem yn ychwanegu'r sawsiau. Pwynt rhif 3, byddem yn ychwanegu'r toppins. Pwynt rhif 4, byddem yn ychwanegu'r caws. Pwynt rhif 5, byddem yn ein bobi yn y popty. A'r pwynt olaf wedyn, byddem yn ein bycanu a'i wenu i'r cwsmer. Felly symudwn ymlaen at y canlyniad. Felly gall y canlyniad fod y canech neu grosanaeth. Felly yn yr achos hwn, Dim ond gwneud pizza ydyw, felly mae naill ai pizza cyfan neu sleis yn y pizza. Felly, gan ddibynnu ar y hyn y mae'r cwsmer ei eisiau, gallwn naill ai ddarparu hynny mewn cysyniad cyfan neu sleis yn. Ac yna, rydym yn dod at y cwsmer, felly dyna'r person sy'n derbyn neu'n defnyddio canlyniad y broses. Felly, p'un a yw'r pizza cyfan hwnnw neu'r sleis yn y pizza, mae cwpl o opsiynau ar gyfer y cwsmer. P'un a fyddai'n hoffi bwyta ar y safle, mynd â'r bwyd oddi yno neu gael rhywun i ddod â'r bwyd i'w gartref. Felly dim ond trosolwg sylfaenol yw hynny o sut i ddatblygu SIPOC i sicrhau eich bod yn gwybod pa gyflenwadau, mewnbynau, proses, deilliannau a pha ofynion cwsmeriaid sy'n ofynnol ar gyfer hynny. Felly beth mae SIPOC yn ei gynnig i sefydliad? Gall ddod ag aliniad trylwydyr am y broses ar draws y sefydliad hwn, gan greu safoni o'r cyflenwyr i'r cwsmer. Gobeithio bod hyn wedi bod yn ddefnyddiol i chi a diolch yn fawr iawn.